Wisou fënns du dech wichteg? Ech fanne mech net wichteg,
well ech wichteg sinn.
Jiddwereen ass wichteg, kleng oder grouss, jonk oder al. Ech fanne mech ganz wichteg. Well all Leit muss sech selwer wichteg fannen.
Jiddweree Mënsch ass jo wichteg. Als Minister soll een och mol ëmmer dovun ausgoen, datt een net vill méi wichteg ass wéi all déi aner. Ech muss heiansdo Decisiounen huelen, well iergendswousch am Enn vun all Diskussioun heiansdo een do muss sinn, deen dann déi Decisioun do hëlt. An da sinn ech dat nun eben emol. Mee ech wëll mech eigentlech guer net méi wichteg huelen wéi all Kand oder all Jonke selwer. An duerfir ass d'Meenung vun de Kanner a vun de Jonke mir ganz besonnesch, mir ganz besonnesch wichteg.

Ech sinn hei fir meng Meenung ze soen.
Fir dat ewer méi an d'Käpp ze kréie vun de Kanner an och vun den Erwuessener, datt jiddwereen eenzel eigentlech ee grousse Bäitrag maache kann, fir datt et eis all gutt geet.
Well ech vill Saachen iwwer d'Kannerrechter léiere wëll.
Ech denken, datt mer och de Kanner hir Meenung sollten eescht huelen. An och well ech denken och Kanner hu vill ze soen.
Firwat si Kannerrechter wichteg? Ech fannen, datt déi Kleng sollen déi Grouss lauschteren an déi Grouss sollen déi Kleng lauschteren. Fir datt d'Kanner respektéiert ginn.
Kannerrechter sou wichteg, virun allem fir dass well déi Grouss, déi Erwuessen, oft vergiessen dat Kanner besonnesch Bedürfnisser hunn als Kand wëll e Kand sinn an net e klengen Erwuessene wëll sinn. Kannerrecht si wichteg dat een och ka wëssen wat Kanner brauchen. Well jiddweree soll dat hu wat deen aneren huet.
Jiddereen soll wëssen wat seng Rechter sinn. Kanner sinn och Deel vun eiser Gesellschaft, dat heescht souwuel Erwuessener wéi Kanner. An Kanner mussen einfach nach méi geschützt ginn an dofir denken ech ginn et Kannerrechter.
Wisou argeniséiers du? Kannerkonferenz. Et ass spektakulär, et ass interessant. Mir hunn den Optrag als Erwuessener de Kanner d'Méiglechkeet ze ginn eng sech auszedrécken. Also ech fannen dat fir d'alleréischt mol interessant, wa Kanner hir Meenung kënne soen an och Kanner hir Meenung. Dat interesséiert mech, well ech wëll eigentlech wëssen, well mer jo de Ministère si vun der Schoul a vun de Kanner, wat d'Kanner eigentlech wëllen, wat se denken a wat mir och nach heiansdo kéinten besser maachen.
Wat ass am flottsten beim Chico?
Fir ze héieren, wat jiddereen ze soen huet. Ech hunn dat gär, well si léieren eis ganz vill. Si loossen eis sou e bëssi fräi ze sinn.
An dat, wat ganz flott ass, ass natierlech de Motto Du bass wichteg. Well vill Kanner, well ech och alt Kanner begéinen, déi een och erliewen, datt se net esou wichteg geholl ginn. An dat ass immens wichteg, datt dass een als Erwuessenen eben och mierkt, datt d'Kanner dat brauchen an datt se sech wichteg geholl spieren, doduerch datt een hir Meenung freet. D'Iessen ass lecker.
Ech hunn geléiert, dass et vill méi wichteg ass ze froen, wat d'Kanner iwwerhaapt wëllen. Si maachen dat an esou coole Wee, well et gëtt och Wibbel. Wa mer wibbelen, da wirbele mer esou. Ja, also dat Flottsten bei Chico ass, dass esou vill Leit, grouss a kleng, déck vill Iddien hunn, mee et ass awer och flott ze spillen.
Ech hunn dat cool fonnt.